א גוטן טאג טייערע צוהערער. מיר שטייען מיר אין פרשת חוקת, די וואך געפאלט אויך ג' תמוז, דאס איז די יארצייט פונעם רעבן זכותו יגן עלינו, וועל מיר חזר'ן א ווארט פון רעבן, א מאמר פון פרשת חוקת בלק, י ד בית תמוז תשכ ט. די תורה הייבט אן דבר אל בני ישראל ויקרא אליך פרעה אדימו. משה רבינו זאל רעדן צו די אידן און זאלן ברענגען צו אים א פרעה אדימו, און מען זאל מאכן א פרעה אדימו ווי ס'שטייט ווייטער אין די פסוקים. לכאורה ויקרא אליך, פארוואס האט מען געדארפט נאר ברענגען די פרעה אדימו צו משה רבינו? משה רבינו האט נישט געמאכט די פרעה אדימו, די פרעה אדימו האט געמאכט אלעזר בן אהרן הכהן. איז וואסע שייכות האט די פרעה אדימו צו ברענגען צו משה רבינו? זאגט רשי, לעולם נקראת על שמך פרעה שעשה משה. די פרעה אדמה ווערט אלעמאל אנגערופן אויפן נאמען פון משה רבינו. וואס דאס רעדט מען נישט נאר די פרעה אדמה וואס איז געמאכט געווארן אין מדבר, וואס אפילו דאס, לכאורה משה רבינו האט עס נישט געמאכט, נאר עס איז געמאכט געווארן לויט זיין ציווי, נאר אפילו די אנדערע נײַן פרעה אדמות ווי דער רמב ם זאגט, ביז די צענטע וואס משיח אליינס וועט מאכן, ווערן אנגערופן אויפן נאמען פון משה רבינו. און לכאורה וואס א שייכות האט פרעה אדומו מיט משה רבינו אז ס'ווערט אנגערופן משה רבינו'ס נאמען? בפרט ווי ס'ווערט מביאר אין חסידות אז ווען מ'רופט א זאך מיט א נאמען איז דאס נישט אז מ'געט א נאמען כדי מ'זאל וויסן וועגן וואס מ'רעדט, נאר די נאמען זאגט ארויס די תוכן און די מהות פון די זאך. איז אז מען רופט פרעה אדומה אויפן נאמען פון משה רבינו, הייסט עס אז פרעה אדומה האט א דירעקטע שייכות מיט משה רבינו, און וואס איז די שייכות דערצו? מיר ווייסן אז אין מצוות זענען דא דריי סארטן פארשידענע מצוות. ס'איז דא משפטים, ס'איז דא עדות, און ס'איז דא חוקים. אדער ווי די לשון פון דעם שאלה פון בן החכם ביים סדר, עדות, חוקים און משפטים. און וואס איז די חילוק פון די דריי? משפטים זענען אזעלכע סארט זאכן וואס א מענטש פארשטייט אליינס. מ'טאר נישט הרג'ענען, מ'טאר נישט גנב'ענען, און ווי חזל זאגן אז ווען די תורה וואלט אונז חס ושלום נישט געגעבן געווארן וואלט מען געלערנט צניעות, מחוסל, גזל מן המלא, דאס זענען זאכן וואס מען פארשטייט אליינס. דערנאך זענען דא איידעס, אזעלכע סארט מצוות וואס א מענטש וואלט אליינס נישט אויפגעקומען מיט דעם, אבער נאכדעם וואס מען זאגט עס אונז פארשטייט מען דאס, דאס איז למשל שבת, דער אייבערשטער זאגט אונז מיר זאל רירן שבת ווייל איך האב גערירט. אקעי, מען פארשטייט. פסח, די אייבערשטער זאל מיר היטן די יום טוב פסח, ווייל איך האב ענק ארויסגענומען פון מצרים, מען זאל עסן מצה, ווייל די טייג האט נישט געקענט ווערן חמץ. סוכה, כי בסוכות ישבתי, און אזוי ווייטער, פארשידענע מצוות וואס אליינס וואלט מען נישט אויך געקומען דערמיט, אבער איינמאל דער אייבערשטער האט אונז עס אנגעזאגט פארשטייט מען דאס, דאס איז א עדות צווישן די אידן און דער אייבערשטער. דערנאך זענען דא חוקים, חוקים זענען אזעלכע סארט מצוות וואס אליינס פארשטייט מען דאס נישט, און אפילו ווען מען זאגט אונז דאס פארשטייען דאס דאך אלץ נישט, למשל פרה אדומה, מיר ווייסן פרה אדומה איז א חוק, מען פארשטייט נישט די ענין פון טומאה וטהרה, מען פארשטייט נישט וואס מיינט דאס א מענטש ווערט טמא, לכאורה גארנישט האט זיך נישט געטוישט ביי אים, מען ווייסט נישט ווי אזוי א מענטש ווערט טהור, צו ער גייט אין מקווה, צו דורך דעם וואס מען שפריצט אויף אים אייפער א פארע. און דאס איז די ענין פון חוקים. הייבט די תורה אן, זאת חוקת התורה. וואס אויב עס שטייט זאת חוקת התורה? לכאורה וואלט געדארפט שטיין זאת חוקת הפרה, זאת חוקת הטהרה, וואס אויב זאת חוקת התורה? צו דען די גאנצע תורה איז א חוק? נאר וואס דען? בפשטות, פארוואס איז מען מקיים עדות און משפטים? ווי געזאגט פריער, איך פארשטיי פארוואס איך בין עס מקיים, ס'איז דא א זאך, א טעם, טעמי המצוות, א זאך וואס לייגט זיך ביי מיר אין שכל, און וועגן דעם בין איך עס מקיים. פארוואס בין איך מקיים חוקים? האט דער אייבערשטער געהייסן, רצון השם, איך בין עס מקיים מיט קבלת עול. אבער די אמת איז אז אלע מצוות, נישט נאר חוקים, נאר אויך עדות און משפטים, די יסוד פון מקיים זיין די מצוות איז נישט צוליב די טעם, נאר ווייל דאס רצון השם מיט קבלת עול. אבער ווי אזוי קען א מענטש מקיים זיין מצוות וואס ער פארשטייט מיט קבלת עול? דאס האט מען די כח פון משה רבינו. משה רבינו איז בטל צום אייבערשטן, משה עבדי. און די גאנצע תורה, אלע מצוות, ווערן אנגערופן על שם משה, זכרי תורת משה עבדי. און אז די במילא פרו אדומו וואס דאס איז די יסוד פון אלע חוקים ווערט אנגערופן אויפן נאמען פון משה רבינו וואס דאס איז די יסוד פון גאנץ תורה אזוי איז חוקת התורה משה רבינו געבט אונז די כח אז אפילו מצוות נישט קיין חילוק צו מען פארשטייט די יסוד צו מען פארשטייט עס נישט זאל מען מען קענען מקיים זיין מיטן ביטול פון מקבלת עול אזוי ווי א עבד אבער לכאורה. דארף מען פארשטיין. דער מדרש זאגט אונז, ויקחה אליך פרה אדומה, האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה רבינו, לך אני מגלה טעם פרה. יעדער איינער פארשטייט נישט די טעם, פאר יעדעם איינעם איז עס א חק, פאר דיר וועל איך מגלה זיין די טעם פון פרה, ווי שלמה המלך האט געזאגט, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, אפילו שלמה המלך האט שוין געוואוסט די טעמים פון אלע מצוות, ס'קומען צו פרה אדומה האט ער נישט געוויסט די טעם פון פרה אדומה. איז לכאורה אויב משה רבינו ווייסט די טעם פון פרה אדומה איז דאך ביי אים נישט קיין חק. איז ער דאך מקיים נישט מצד קבלת עול נאר מצד דעם וואס ער ווייסט די טעם. איז ווי אזוי האבן מיר די כח צו מקיים זיין מצוות וואס אונז ווייסן נישט די טעם? מצוות מביטול מיט קבלת עול.

וואס פעלט אויס די עושר זאל מתפלל זיין? מיר ווייסן, מען קוקט אריין אין רמב ם, די חיוב התפילה איז ווען א מענטש פעלט אים עפעס זאל ער מתפלל זיין צום אייבערשטן. אבער דא רעדט מען דאך פון אן עושר. אן עושר מיינט ס'פעלט אים גארנישט. ווי ס'שטייט אין די תורה לגבי די מצוה צדקה אז מען דארף געבן פאר דעם עני די מחסורו אשר יחסר לו, זאגן חזל, די מחסורו דארף מען אים געבן, אבער אי אתה מצווה לעשיר, מ'דארף אים נישט מאכן רייך. און די גמרא זאגט אויכעט, די מחסורו, מ'דארף געבן אלץ וואס פעלט אים, אפילו עני, אפילו עבר לרצ לפניו און סוס לרכב עליו. אויב דאס פעלט אים אויס, דארף מען אים עס געבן. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, א מענטש, ס'זאל אים נאר עפעס פעלן, אפילו אזא מין לאקזשערי ווי סיס לרכב עליו און עבד לרדת לפניו, אויב דאס פעלט אים אויס, איז עס נאכנישט בבחינת עושר, איז דאס נאך אלץ דיין מחסור אשר יחסר לו, און מען דארף אים דאס צושטעלן. וואס איז מען נישט מצווה? לעושרו. וואס טייטש לעושרו? עפעס מער פון וואס ער דארף. אזא מין עשירות מופלגה, ס'גיסט זיך ביי אים, דאס איז מען אים נישט מחיוב צו צושטעלן. און ממילא אז מען רעדט דא פון אן עושר מיינט מען אז דער עושר פעלט אים גארנישט, און ממילא וואס איז שייך תפילו למשה אז זאל מתפלל זיין, ער איז דאך א עושר, ס'פעלט אים גארנישט, וואס איז ער מתפלל? און דאס רעדט מען בגשמיות, און אפילו ברוחניות. מען ווייסט אז אלץ וואס משה רבינו די עשירות מופלגה וואס ער האט געהאט איז ווייל משה רבינו איז אויך געווען ברוחניות א עושר, ס'האט אים גארנישט געפעלט נישט בגשמיות און נישט ברוחניות, איז אויב אזוי וואס איז די תפלה למשה די תפלה פונעם עושר וואס דארף ער האבן א תפלה? איז ער מסביר דער רבי רשב א על פי המדרש אז ס'איז געווען א קעניג און ס'איז געקומען צו אים א חכם האט אים דער קעניג געפרעגט וואס ווילסטו וואס ביסטו וואס דארפסטו האט ער געזאגט ס'איז דא א געוויסע מדינה און די מדינה איז דיין מדינה זיי א גוזם זאלסט צוריק אויפבויען דאס הייסט אז דער עושר אמאל קען מתפלל זיין נישט פאר זיך ער איז מתפלל פאר א צווייטן. ער איז מתפלל אז דארטן איז דא א חסרון און דארטן זאל די חסרון ווערן אנגעפילט, אזוי אויך משה רבינו, משה רבינו איז פארבינדן מיט כלל ישראל און ביי יעדן איז דא א חסרון, און במילא אויב אזוי איז ער מתפלל פאר זיי, די תפילה למשה איז אז ס'זאל ווערן אנגעפילט די חסרון ביי כלל ישראל. אבער נאך אלץ דארף מען פארשטיין סוף כל סוף די תפילה פון דעם עושר איז דאך נישט פאר זיך. דורך די תפילה גייט אים גארנישט צוקומען. און מען רעדט דאך אוודאי פון ענינים רוחניים ווי דער רבי איז דארט מסביר אין דעם מאמר באריכות גדולה אלע זאכן וואס די תפילה פון דעם משה רבינו, די תפילת עושר, טוט אויף. אבער סוף כל סוף רעדט מען נישט וועגן דעם עושר אליינס. דער עושר האט דאך די אלע זאכן. איז ווייטער, וואס מיינט דאס תפילה למשה וואס דער עושר איז מתפלל אז פאר אים זאל ווערן אנגעפילט זיין חסרון? ער האט דאך נישט קיין שום חסרון. זיין תפילה איז פאר א צווייטן, נישט פאר זיך. דא קומט אויף דער רבי מיט א מורא'דיגע יסוד, וואס דאס מיינט א רבי? וואס מיינט דאס א רועה ישראל? זאגט ער, רועה ישראל, א רבי איז איינס מיט די אידן, ווי די טאקע אין די וואכדיגע פרשה זאגט רשי, משה הוא ישראל, ישראל איז משה. דאס איז איינס, און ממילא אז ס'איז דא א חסרון ביי כלל ישראל, איז נישט נאר אז משה איז זיך מצטער פאר די אידן און ער איז מתפלל פאר זייערטוועגן, נאר אז ס'איז דא א חסרון אין כלל ישראל איז עס א חסרון ביי אים אויך. איי ער האט גרויסע מורא'דיגע מעלות? די גרויסע מורא'דיגע מעלות איז נישט זיין עיקר ענין, זיין עיקר ענין איז דאס וואס ער איז ר' ישראל. און ממילא ווען ס'איז דא א חסיד ביי כלל ישראל דאס איז זיין עיקר ענין ס'פעלט ס'פעלט ביי אים זיינע גרויסע מעלות וואס האט דאס זענען זייטיגע ענינים און דער רבי האט דאס מקשר טאקע ווי געזאגט דער מאמר איז געזאגט געווארן יו ט בית תמוז יו ט בית תמוז איז די צייט ווען דער פריערדיגער רבי איז ארויס פון תפיסה און און דאס איז די אנהייב פון יום י ט לחודש, ווי דער רבי זאגט איז דאס די י ט כסלו, די טאג די ערשטע קאפיטל פון די טאג פון תהלים, וואס האט א שייכות מיט דעם גאולה פונעם אלטן רעבן, וואס איז די גאולה פון די רוע ישראל, ווי מיר ווייסן ס'האט זיי גארנישט געפעלט זייענדיג אין תפיסה, עד כדי כך אז. ביים אלטן רעבן ווייסט מען אז זיי האבן געהאט אפילו בגדי שבת, אבער די גאנצע מעשה איז געווען נאר אז זיי האבן מסכים געווען. איז וואס האט זיי געפעלט? זיי האבן גארנישט געפעלט זייענדיג אין תפיסה. נאר פאר וועם האט געפעלט? ס'האט געפעלט פאר כלל ישראל. ס'האט געפעלט פאר כלל ישראל אז די אלטע רעבן אזוי אויך די פריערדיגע רעבן זענען אין תפיסה. זענען אין מעשה, זענען קענען נישט ארויסקומען בגלוי, און אז עס געפעלט פאר כלל ישראל האט זיי אויך געפעלט, און דאס איז די גאולה, די גאולה איז אז עס איז געווארן א גאולה ביי כלל ישראל, געווארן א גאולה ביי די רעבעס אויך. און אזוי אויך, צוריק צו אונזער ענין פון פרשת חוקת, טאקע משה רבינו איז געווען די טעם פון פרה אדומה, אבער אויב ביי כלל ישראל איז עס א חוק, זיי ווייסן נישט די טעם פר', איז אויך ביי משה רבינו די עיקר ענין איז איז עס א ענין פון א חוק. איי ער ווייסט די טעם פון פר' אדמו ר דאס איז ביי אים א זייטיגע ענין. זיין עיקר ענין איז דאס וואס דאס איז א חוק וואס כלל ישראל ווייסט נישט די טעם. און במילא אפילו ביי משה רבינו פר' אדמו ר איז א ענין פון חוק, קען ער אונז געבן די כח צו מקיים זיין מצוות אזוי ווי א חוק. דער חוזר, רבי יואל כהן עליו השלום, ווען ער פלעגט איבער זאגן דער ענין, פלעגט ער דאס מקשר זיין צו דער ענין פון ג' תמוז, ער פלעגט אויספירן. מיר ווייסן אז ראה ישראל לא יעזב ולא יעזוב צאן מרעיתו, אפילו נאך די הסתלקות פון א צדיק, די הסתלקות פון דער רבי, לאזט ער נישט איבער צאן מרעיתו, ער האט כסדר א שייכות און איז כסדר דאגה'טע וועגן די צאן מרעיסו. צוזאמען דערמיט ווייסט מען אז די צדיקים זענען עולה בעילי אחר עילי. וואלט מען געקענט טראכטן בפשטות אז די עיקר ענין פון דעם צדיק איז אז ער איז עולה בעילי אחר עילי. נאר וואס דען, לעו זה ולעז זה צאן מרעיסו, ער פארגעסט נישט וועגן צאן מרעיסו, ער געדענקט זיי נאך אלץ, כאטש אז ער איז עולה בעילי אחר עילי. אבער לויט וואס מען האט יעצט געשמועסט איז עס פונקט פארקערט. די עיקר ענין פון רועי ישראל איז צאן מרעיתם. דאס איז זייער עיקר ענין. אין די זייט איז דא א זייטיגע מעלות וואס ער איז עולה בעילי אחר עילי. דאס הייסט אז אפילו נאך די הסתלקות, אפילו נאכדעם וואס די צדיק איז עולה בעילי אחר עילי גרויסע מדריגות, סוף כל סוף וואס איז אייער עיקר ענין דאס די צאן מרעיס אויף דאס וואס אונז דארפן סיי בגשמיות און סיי ברחניות איז ממילא אז מען רעדט בקשר צו גומל תמוז דארף מען געוויסן אז לא יעזוב לא יעזוב צאן מרעיסו מעל לעל עומד דער משמש אויף קאן עומד דער משמש דאס איז די עיקר ענין פון דעם רעדן און ממילא וואס מען דארף דאגה'ט דער רבי פאר אונז, מען דארף זיך פארבינדן מיט'ן רעבן, מקשר זיין צום רעבן, דורך זיינע הוראות, זיינע תקנות, צי די תקנה פון לימוד הרמב ם, די עיקר תקנה פון לערנען דריי פרקים א טאג, צי די אנדערע תקנה פון לערנען איין פרק א טאג, צי פאר פרויען און קינדער לערנען ספר המצוות, אדער די תקנה פון פרידיגער רבי פון לערנען חיטה אז חומש תהלים תענית וואס די רבי איז דער וואס האט עס אזוי פארשפרייט, אנגעהויבן אין ספר היום יום, און דערנאך אין די אלע בריוון ווי דער רבי האט עס אנגערופן די דריי שירים השווה לכל נפש, די דריי שירים וואס זענען גלייך פאר יעדער איינער, און אזוי אויך די רבי'ס אנדערע מבצעים, צו די מבצעים וואס זענען פארבינדן מיט מיידי השנה, אנגעהויבן פון מבצע שופר, מבצע לולב און סוכה, מבצע חנוכה, מבצע פורים, מבצע מצה, שביעות, אז קינדער זאלן הערן עשרת הדיברות, צו די אנדערע צען מבצעים, די מבצע תפילין, מבצע מזוזה, מבצע צדקה, מבצע כשרות, מבצע טהרת המשפחה, מבצע חינוך וואס דאס אלס איז ענין פון חינוך, מבצע תורה, מבצע בית מרת ספרים יבנה חכמי און אנפילן די שטוב פשוט מיט ספרי תורה, וואס דאס אלס הייבט זיך אן און גייט דורך מיט מבצע אהבת ישראל, מבצע ניירא שבת קודש, אז יעדע פרוי, אידישע פרוי, זאל צינדן לעכט, און אפילו מיידלעך פון דריי אדער אפילו נאך פריער פון ווען זיי קענען מאכן א ברכה. ביז מען קומט צום מבצע, מבצע משיח, וואס דאס איז די מבצע וואס אלע מבצעים דרייען זיך ארום דעם, וואס די גאנצע לעבן איז להביא למות המשיח, ברענגען משיח, און בפשטות ווי דער רבי געבן די עצות צו לערנען עניני משיח און גאולה, צו יעצט וואס עס קומט די דריי וואכן, לערנען הלכות בית הבחירה, אין רמב ם, מסכת מידות, אין די פרקים אין יחזקאל וועגן די בית שלישי, אדער סתם אזוי לערנען אין עניני משיחי גאולה וואס אונז זאל מען זיך באקענען, ווערן באהאווענט אין ענינים וואס גייט זיין ווען משיח וועט קומען, אזוי אז מען זאל אנהויבן באמת ווארטן אויף דעם, לעכצן אויף דעם. און דורך דעם וואס מען פארבינדט זיך מיטן צדיק, מען פארבינדט זיך מיטן רעבן בגלוי, איז די לא יעזוב צאן מרעיתו, אז דער רבי וועט דאגה'ן פאר אונז סיי בגשמיות און סיי ברחניות אז מען זאל האבן אלץ וואס מען דארף, און טאקע גאר אינגיכן זאל זיין ווי קיצי וראני שוכן עפר, וואס זאל זיך זעהן מיטן רעבן תיכף ומיד ממש, מביאת משיח תתקייני במהרה בימינו. א גוט שבת.